Akory aby isika rehetra manaraka ny fandaharana mahomby amin'izao fotoana izao. Hoentinay aty Maintirano, faritry Melaky ianareo hijery ny asa fampandrosoana tanterahin'ny fanjakana amin'ny alalan'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana, fiara-miasa tamin'ny tetikasa AD2M.

Manana velaran-tany midadasika afaka hampiroboroboana ny seha-pamokarana ny faritr'i Melaky. Ny ato amin'ny faritra Melaky izany amin'ny ankapobeny, misy velaran-tany any ho any amin'ny deux cent trente-huit mille hectares any ho any no tokony azo volena. kanefa noho ny fotodrafitrasa tsy misy mihitsy nisy taloha be la fa efa simba dia cinquante mille hectares ihany no voavoly ary ny trente mille hectares amin'io no voatondraky ny rano hoe rano ara-dalàna tsara izany. Fahiny, telopolo taona lasa izay dia isan'ny sompitry Madagasikara ny faritra Melaka tamin'ny famokaram-bary. Nisy tokoa ny atao hoe vokatra tamin'izany ary ity tanàna Betagnatagna io tena namatsy an'i Maintirano. Raha mandeha ianareo, misy magasin de stockage izany kasanareo atsimon'ny lalana, raha afa-miditra an'i Maintirano ao, io trano lavabe io, io feno vary io tamin'izay fotoana izay. Raha tonga eo ny tsena isaky ny sabotsy sy talata, tsy lany, tsy a, tsy voataon'ny tomobily mihitsy ny vary mandeha makany Maintirano. Fambolena vary aloha tamin'ny nanomboka teo amin'ny efatra amby enimpolo ka hatramin'ny telo amby fitopolo, tena namokatra io. Ary i CMA nividy vary amin'io. Tsy vitan'ny CMA, tsy vitan'ny tomobilin'ny CMA mitatitra an'io dia raraka agnaty tanà eo avao. na tomobily enina na camion enina isan'andro mandeha maraina mandeha hariva dia mbola reraka eo tavela eo anaty tanà eo avao ilay vary. Noho ny tsy fisiana sy ny fahasimban'ny fotodrafitrasa anefa dia tsy afaka namokatra firy intsony ny tantsaha any ka sahirana tanteraka. Zahay nanomboka tamin'izay fotoana izay dia tsy nisy barazy, simba ny barazy, nanomboka tamin'ny mille neuf cent quatre-vingt-deux dia efa simba ny barazinay ary tsy nanana fambolena mihitsy namoasy io na dia iray aza. Nijaly izahay, nijaly tena nijaly na dia ny atahoa aza hambolena tsy hita. Izao tenako izao, manan-janaka folo aho araka ny voalazako aminareo. Raha hisy angamba eo amin'ny valo eo angamba na enina hectare eo ny voavoly amin'izao fotoana izao. Tsy ampy ho zaraina amin'ireo zaza ireo. Ny fiainanay aho dia nanjary nihaina sahala amin'ny fiainantsika. Tsy hita ny hatao. Tsy dia ampy izany aloha ilay ara-tsakafo amin'izay zavatra izay satria izahay tsy misy tanimbary. Taloha fa ela be tany na izay tsy mahatadidy an'izao. Nisy fambolem-bary taty fa amin'izao fa fa tsisy rano fa tototsy tototsy aby tany azo nambolia vary taloha dia tsisy fambolem-bary amin'izao. Manoloana izany fijalian'ny tantsaha eny ifotony izany ary dia nandray an-tanana ny fitondram-panjakana malagasy tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana sy ny tetikasa ADEDEUSEM izay eo ambany fiahiany Tanjona ny hahavitantena ara-bary amin'ny taona roapolo sy roa arivo sy ny hahatonga an'i Madagasikara ho sompitra ara-tsakafo ao anatin'ny ranomasimbe Indiana amin'ny taona telopolo sy roa arivo.

dia tanimbary manodidina ny eninjato sy arivo hektara ihany koa. Izao asa natao izao moa dia anisany tafiditra ao anatin'ny paikadin'ny fitondram-panjakana amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra satria ity faritra Melaky ity dia anisan'ny faritra tena mamokatso tokoa raha ampitahaina amin'ny faritra rehetra eran'i Madagasikara. Raha vita izao ireo barazy telo bevata atao ato ireo,

Fotodrafitrasa dimy lehibe ao amin'ny faritr'i Melaka toy ny tohodrano, lakandrano, familiana rano, noho izany no notanterahan'ny tetikasa AD2M izay vatsian'ny finda vola. Ny asa mandeha eto, misy asa dimy chantier mandeha, misy perimetre ao anatin'ny district Maintirano, misy anaky roa ny visiter-nay.

Ny Behoria mille six cent hectares koa ary ny perimetre anankiray Bemikotra perimetre huit cent hectares. Beboka perimetre ana mille six cent hectares misy lot anankiroa eto. Ny namboarina eto dia ny barrage, ny canal d'amener, ny canal principal. Izy rehetra eo am, perspective any am dimy mille hectares any no enjehan'ny projet tondrahana amin'ny faritry Melaky. Velom-bolo sahady ireo tantsaha mpisitraka mahita ireo fotodrafitrasa izay eo an-dalam-pahavitana ankehitriny. Eto sahady izahay amin'izao barazy misy izao dia efa misaotra satria manantena fa hahazo tombontsoa ny vahoaka ato amin'ny fokontany telo izay itondran'ity barazy ity ary mino izahay fa ho vokatra tokoa ary hahazo fambolena tokoa ity namoasy ity. ny raha vita i Brazil. Manantena zao zahay amin'izao fitondram-panjakana misy izao fa raha vita ty barazy ty dia hiroborobo aty amin'ny fary tsy misy anay aty dia mety ho sopitr'i Madagasikara faritry Melaky amin'ny fambolem-bary. Tombony izany mety ho ampy ara-tsakafo ny ankohonako, ny fianakaviako ao dia zahay mpiara-monina rehetra mety fa tsy ho sahira ara-tsakafo koa. fa mety ho ampy ny fivelomanay. Faly dia faly ny fonay raha vao mahita an'izao, fa na dia araka ny nifandrenesako tamin'ny vehivavy raika izay, ny zanako ato an-kiboko izy dia efa mandihy sahady na dia mbola tsy vita aza ity barazy ity. Rehefa vita ity barazy ity dia mino aho fa ho agny amin'ny roa arivo hectare agny ho agny, roanjato sy roa arivo hectare agny ho agny no hambolenay, ka zay dia manome matoky. satria ho tanteraka ny fanirianay. Ny mosary mety handositra ary ny fahavalo mety ho hihena satria efa ho voky ny kibonay. Vonona ireo tantsaha mpamokatra nahazo tosika hikojakoja ny fotodrafitrasa sy hanao ny ezaka ho fampiroboroboana ny famokarana any an-toerana. Eto amin'ny kaominin'i Betanatanana amin'izao fotoana izao, dia vonona koa handray andraikitry ny andraikitra anay apport bénéficiaire amin'ny fikojakojana an'ity canal ity rehefa vita io ny amin'ny canal secondaire izay manondraka ny tanimbarinay agny amin'ny toerana agna agnambany jusqu'à agny amin'ny civique Isan'ny lalam-pihariana atosiky ny tetikasa AD2M ihany koa ny fambolena zana-boasary antsoina hoe verimanga na voasarin'ny maintirano. Nomena tosika ny tantsaha izay hita fa vonona hamboly zana-boasary. Ny tanjona tamin'izany moa dia Famerenana indray ny lazan'ny melaka satria ny voasary dia anisan'ny produit tena nampalaza ny melaka ary naondrana tany Antananarivo tany ampovoan-tany retraretra tany dia ankehitriny anefa efa antitra ny voasary mainty raraka dia nahita izany ny ministeran'ny fambolena sy ompiana hoe Ahoana ny fomba namerenana indray izany lazan'ny menaka izany? Isan'ny nahazo tombontsoa lehibe tamin'ny tohana nentin'ny tetikasa AD2M tamin'ny fambolena zana-boasary i Andriamatoa Ernest. Tombontsoa azoko amin'ny fambolena pepinera aloha tena fa be vata be ny tombontsoa niazoko satria efa nahazo Kubota aho, izao moa efa tsy namboly tamin'ity nefa efa mahantoky fiaignako andavanandro, mampianatry ny anako aho. Mahazo vary hohanina andavanandro, fiaigna andavanandro aloha e, fatodiny. Mampivoatse ny fari-piaignako ny fagnampian-desina de deuxième bakeo. Tena isaorako be dia be Ministeran'ny fambolena sy fiompiana nahavitana an'izao zavatra misongadina bevata be karaha zao. Ankoatry ny faritr'i Melaka dia manome tantsoroka ho amin'ny fampiroboroboana ny seha-pamokarana any amin'ny faritra Menabe ihany koa ny tetikasa ADDeuxième. Miroso amin'ny asa fanarenana fotodrafitrasa ao amin'ny Lemaky Vondrove izay simba efa an-taonany maro taorian'ny rivodoza Dora ihany koa ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana miaraka amin'ny tetikasa AD2M izay eo ambany fiahiany enina amby telopolo taona nijaliana tsy nisy fambolena ny tantsaha tao amin'ny kaominina Beharona araka izany dia velaran-tany fitonjato sy arivo hektara no ezahana ho voatondraka ka fokontany folo no hisitraka ny asa fanajariana Tanjona moa ny ahazahoana taham-bokatra hatramin'ny valo taonina isan'ny hektara sy hampiroboroboana indray ny seha-pamokarana any an-toerana. Ity fotodrafitrasa fototra ity izany dia hamerina indray mandeha ny lazan'ity lemaka voan-drova ity, hampitombo ny famokarana aty amin'ny distrikan'i Manja no hampiditra ihany koa ny faritr'i Menabe ao anatin'ireo ezaka rehetra izay Ny masoan'ny faritra, ny amin'ny anondranana vokatra na ny vary moa izany ato anatin'ny tsenaben'ny ranomasin'ny Indiana, ny tanjona sy ny zavatra ho azontsika aorianan'ny fiverenan'ity izany dia hanatsara ny tontolo ambanivohitra amin'ny lafiny iray, hanatsara ihany koa ny tontolon'ny varotra sy ny fanakalozana. Izao fanarenana fotodrafitrasa goavana eto amin'ity faritr'i Vondrova ity izao, dia dingana anankiray fotsiny tanterahin'ny Minisiteran'ny Fambolena sy ny Fiompiana. Fa ny tena zavatra andrasana dia ahafahan'ireo tantsaha manodidina ao anatin'ireo fokontany folo ao anatin'ny kaominina Beharona, eny fa na dia ireo ao amin'ny kaominina maro samihafa ato anatin'ny distrika Manja miverina mamokatra. ary manatsara ny fari-piainany. Farany, isan'ny lalam-pihariana voizina sy aparika any amin'ny distrikan'i Manja, faritra Menabe ihany koa ny fambolena kabaro. Manome tosika amin'ny mpamokatra any an-toerana ny minisiteran'ny Fambolena sy ny fiompiana amin'ny alalan'ny tetikasa AD2M ka velaran-tany roanjato hektara no nambolena ny masomboly voafantina nozaraina tamin'ireo tantsaha mpisitraka izay nahazo fiofanana. Tanjona ny ahazahoana vokatra iray faingo dimy taonina isan'ny hektara ary mba ho vokatra manaraka ny fenitra takian'ny tsena. Marihina moa fa misy ihany koa ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny Fofifa tamin'ny fitiliana ny masomboly. Tombony azonay. Ny ilay resahantsika manokana moa mikasika ny kabaro ity. Tamin'ny taloha raha namboly kabaro, maro ny raha tsy fantatsinay momba fambolean-kabaro. tamin'ny famolentpaharaza zany raha aina mboly ataonay fakariny ny lavaky de bokeo ataonay maro kabaro agnatiny ao agnaty lavaka ao nefa tahirinay eo amin'ny gony raiky tsy avy lavitsy de taninay nefa mbo be tsy feno zay zao fa agnisan'ny fahasahiragnanay zay en plus n'izay koa mbo Misy biby misy fahavalony ireo voakabaro dia tsy hainay moa ny tany alehanay amin'izay hoe aiza hahitantsika raha hamono an'ity biby ity. Efa niavy amin'izay ireto ADDSM ireto nanoro anay hoe izao anie ny teknika fambolean-kabaro, tsy atao maro dia somary ahitahitatry ny halavany arakaraky ny le tany koa. Dia natorondreo anay moa, hitanay moa tahiry nefa iray gony lasa mahavita hectare maromaro. Amin'izay, izay izany tombony hitanay, ary ny famoahanany koa misy vokatry noho ny tamin'ny taloha. Natao tany am-boalohany moa izany an, fanadihadiana ny faritra izany an, nahitana ny hoe inona ny fambolena izay natao taminy an, ka nahatonga ny AD deuxième hiasa aty an, dia nahitana fa hoe ny voly kabaro izany raha aty amin'ny faritry ny Soserana an, dia voly rano an, dia Befasy an, ireo commune efatra ireo izany an, dia mpamboly kabaro. dia ireny izay tena hoe efa zotram-pihariana izany, efa misy eo amin'ilay faritra, ireny no tondran'ny tetikasa Dedozem amin'ny fanatsarana ny fomba fambolena. Tetikasa manohana sy mampandroso ny eny ifotony tokoa ny tetikasa ADEDEUZEM ho amin'ny fampiroboroboana ny seha-pamokarana, ka ny fikajiana sy ny fitandroana ireo fotodrafitrasa ireo no tokony himasoan'ny tantsaha mpamokatra rehetra ho fitohizan'izany asa fampandrosoana izany. Dia iza izay indray ary ny fandaharana mahomby tamin'ity volana ity e! Ankasitrahana feno aho ianareo nanaraka ny fandaharana dia isaorana ihany koa ny ekipa rehetra niaraka tany amin'iny faritr'i Melaka tany Maintirano iny. Dia misaotra antsika rehetra dia izany rehetra izany moa dia ho fisandratan'ny tontolo ambanivohitra na dia any amin'ny faritra tena lavitra indrindra ary. Veloma antsika iaby.